makadii makadii mose makadii mose kwamuri matima nenyika i think tichataura panguva dukuduku maybe 15 or less than 15 minutes nekuda kwenguva pane mashoko atinoda kutidzidzisane especially mulife mashoko anogona kubata vana agobata vabereki agobata eh, mai baba eh, mbuya sekuru eh, eh, sekuziva kwedu Kana tikafamba munyika even izvozvi tikaenda kana even vatungamiriri venyika kana vatungamiriri even pamabasa kana vanhu vamwe vari kutofamba murodi ukavabvunza nyaya ndiotaura iyi ndimwe yenyaya inogona kumotivheta mwana kana kuti kudzidzisa munhu anenge asina kudzidziswa kana asina kuwana mukana wokuwana munhu anogona kumudzidzisa zvinhu izvozvo right nyaya iya ndinoda kutaura regai titi level pane malevels atakakura nawo kana kuti unhu hwatakakura tiri mahuri kana kalife katakakura tiri makari kalife ikako kalife ikako kanga kari bhoo kamwe kanga kasiri bhoo zvichienderana nokuti wakanga wakabatwa sei then vana vese Uh, let me talk kana kuti regai nditaure izvi pamusoro pevana vezera rinogona kuva rangu neku zvichienda pasi because pane zvinhu zvandakaona eh, zvinoitika munoziva vana vedu isusu vana baba vabereki vana mai tinorega vana kana kuti nzira yatinokurisa vana no regai ndinange point yangu ndakadai munhu Mwana umwe neumwe mukukura kwake try by all means kuti uchinje level yawakakura nayo uende palevel iri nani just try by all means work very hard day and night so that you can uh, uh, success kuti uve pane nzvimbo kana pane level iri nani palevel yawakakura nayo no matter Ah, vabereki vako vanga vakafuma sei but you must be on better level pane level yawakanga uri uri uri uri iyoyo maybe hauna kutadza wakacha hauna kumbowana kumboshayiwa bhutsu pamba penyu hauna kumborara usina kudya but iyoyo level try by best kuti uve palevel iri pamusoro pelevel iyoyo mwana akakura ari nherera baba namai vasipo achichengetwa navabereki vasiri vake Uh, you must work very hard day and night so that you can get another level iri nani pane level yawakakura uri mairi sometimes unoziva kukura kwenhera sometimes unorasa mombe oya uchinzi chikafu haudyi pano bva pano ukatiza ukaenda kwana sekuru uko unosvika wodzinga wodzokera aita sei moti munonzi mwana uyo haanzwi iva achitomutuka akafudza baba akatodza sekuru akatodza ani wake sekuru vake amuzivi here zvavaita mai vake anona so All those levels that wakakura uri ma, madziri malevel ese wakakura uri maari just try by all means kuti urege kuva pasi pelevel yawakakura iri uri mairi ndiri kudaro nei ndine vanhu t eh, mandasangana nawo mukurarama kwangu mukufamba kwandinge ndichiita panyika pane munhu wandakaregai ndide kuvakomana fest pane vanhu vakomana vandakaona ndine ndofunga t three vandasangana navo vano um, anosuta mbanje anonwa doro chaizvo achirara mumbawa munhu iyeye ukagara pasi uchitraya kuda kumbomunzwisisa kuti why life uchifambisa so uchida so anokupindura mhinduro yekuti inini shamwari baba namai handina baba namai handina ndakakuriswa nabamukuru kana ndakuriswa namukoma ndakanga ndisingaendi kuchikoro handina kudzidza andakudii so uh, the better way yandakatoona kuti kuti ndikwanise kurarama ndisina stress idzi nditosvota fola mbanje ndinosvota ndiimwe doro ndidai ndikamuudza ndikati you know kuti level yawakakura uri mairi yekushaiwa baba namai uchitambudzwa nana mukoma nana vatete nanani uchiendeswa kumombo usingaendi kuchikoro yaitori nani pane level yawakurarama mairi yo uchizviudza kuti handisi kuda kuva nestress so now you take yourself down pane level yawakadi yawakakura iye even nyangwe ukaenda kumusha ukanudza hama dzako kuti vakomana inini kusadzoka kumusha ndichigara kujoni kana kuti ndichigara ndinokorokwa ndichigara kumakomba uku it means ndakatambudzwa nana madzikoma ndakatambudzwa nani vanokuudza kuti chamwana hazvisi izvo zvinogona kusolva life yako unherera hwako usolve uchitsvaga nzvimbo kana kuti uchitsvaga kuva palevel iri nani so that vanhu vakanga vachikutambudza vanoza the comment pazvinhu zvavasina kuita but pazvinhu zvawaita iwe munoziva here kuti munhu akakura achikutambudza baba kana sisi kana vatete kana akakura achikutambudza uri nherera uri mubvandiripo uri chii pamba ipapo anotozokomenta kuti unoona ndi ndakakurisa mwana uyu so by the time vachikomenta kuti ndi ndakakurisa mwana uyu munoona mazvari kuita mwari vanonayisa mablessings pamusoro peupenyu hwaunorarama eh, usina kudzidza usina kuenda kuchikoro usina kuti isusu ini ndakadai baba vangu havana kuenda kuchikoro vakakurawo vari nherera havatozivi baba havazivi mai vavo asi vakakuriswa nababa vachigara mulaini vachifudziswa mumba isusu eh, inini im fight kuti i want i don't want my, my, my kids kuti vave palevel yakanga ina baba vangu inini handisi kutoda kuti ndive palevel yandakatokura ndiri baba vangu vakandichengeta svika ndisiye chikoro nekuda kwekungoona zvinenge zvichingoitika nekutongooma musoro but now ndiri kurealiza kuti why ndakarega kuenda kuchikoro kuendera mberi nechikoro hongu ndakanga ndisiri too well educated but, but i was supposed to keep on going nechikoro then i get something ndozowana chimwe chinhu chiduku nekuti kudzidza kwakakosha chakakosha kudzidza even usingazivi asi kuconcentrata pazvinhu zvanonge uchiti vanomolda uh, mind mind dzemunhu anonzwisisa kana mind dzako usina kumoldwa even kuchikoro usina kugara padesk uchidzidza nevamwe then unozwa uri slow thinker kana kuti slow understander munhu uri slow pazvinhu zvese pfungwa dzako dzinoda kumasoro hadziendi kumberi so kana ukaona life yawakuura uchirarama mairi Please guys, please fight to be on top of that level maybe with 5% or 2% is better uve pamusoro pelevel yawakakuriswa nayo eh, ndataura nezvabhudhi tozoti musikana pane vechikadzi vandakaona eh, ndingati regai nditi pane wechikadzi wandakaona wani munhu iyeye

wava nevana 5 chii chakakukonzeresa chii munoza ini ndiri munhu anoda kuti kana ndiri pamunhu ndomutarisisa ndoda kunzwisisa ndoda kumubvunza tinzwise kuti sei life nelife yaari kutotambura even now munhu iye ari kutambudzika anogara paroad achitengesa madomasi achididi munhu akaoma funga then chandataura kuti kuenda kuchikoro kunogona kuboosta eh, fungwa kuti dzimoldeke dzinzwe dzakamoldwa dzakaitwa round kuti even adzipfachukiri hauchinaro nyange munhu achitaura unokurumidza kuunderstanda then wopindura after munhu apedza kutaura munhu iyeyo ndakasvika paari i think for four five times ndichiti anzvadzo mboendai munosvaka basa kune kwandanzwa basa kune kwandadaisis munhu iye anetori nenharo haateereri izvozvo zvinhu andokuudza kuti inini ndakakura ndichichengetwa namainini mistep mother ndo zvakakonzera kuti ndikurumidze kuti ndiite vana vakawanda ndichifunga kuti murume andiroora uyu achagara neni nguva refu but murume akazondisiya chikonzero chii murume akusiyai munoziva sometimes vasikana right you throw yourself pane imwe situation yausingagoni kubuda yausingagoni kuzoendla mukadzi akasiwa nemurume asiwa nemurume ari kutambura nevana murume haasi kuchengeta vana murume ari kubotswana andori nomwe mukadzi akazvigarira mukadzi haasi ari kuchengeta vana nemari yekutengesa pamadomasi mwana vana vachipinda kuchikoro vese vari five vakupinda kuchikoro but situation yaari maari isituation yakaoma inorema then so kuti situation irege kurarama mauri iwewe unofanira kudzidza wega muupenyu hwako kuti eh, handifaniri eh, kupinda musituation yakadai handi so kana iwewe ukangozviisa musituation iyoyo then situation iyoyo haingabvi muupenyu hwako icharamba ichikupusha ichikusumu ichingokutora uchiramba uchingotendera pachinhu chimwe chete but kana iwe ukashanda nesimba kuti ukwanise kubuda musituation yaunenge uchirarama mairi kana kuti musituation yawakakura uri mairi then everything zvichauya zvokuvhara kumeso kana zvakuvhara kumeso then youare going no way sisi vari kutambura vakagara murodi ipapo pandori murodi vari kutongoonekwa kuti murume uyu anenge akatiza ufende hwemukadzi uyu because even nyangwe kutengesa kwavari kuita pamusika so it's not unozva zvisina kurongeka zvinogona kwana rimwe domasi apa rimwe uku rimwe uko zvimapoteto zviri uko chimwe uko zvimengo uko chimwe uko kana maorenji angosangana sangana ko wadii kwenzi ai customer rangu iri kambononga richita riri kambosiya uri kamborega ndichati ndichazogadzira unoza unogara unogara unogara uchiti kana usvika pompa lesson chamwari irongawo zvinhu zvako so madomasi apa maorange apa maapple mabanana chip tro zvinhu zvako womechendaisa zvinhu zvako zvova zvakanaka even zvinoattracta even munhu macustomer anenge achidarika kuti ah pari nice so guys situation yawakakura nayo ngairege kuku kukufolda down kuti utadze kuva wake up ndati no matter wakakurira murich family no matter wakakurira mupoor family no matter wakakurira pafamily iri normal yakadii nababa namai sisi namukoma chichi what we have to fight now is to be on another level kuva pane imwe level iri nani pane yawakakura uri kana pamba penyu panga kapane mota 5 then fight kuti iwe pamba pako paite mota 10 10 kana pamba penyu makanga muchirara madya kana kuti madya chii zvakanaka sei then fight kuti izvozvo zvakanga zvichiitika izvo zvitoto zvishoma pane zvaunofanira kuita don't fight kuti uinde kumashure kana kuti rega kudzokera kumashure nekuda kwekuti kwesituation yawakakura nayo because situation yawakakura nayo haifi yakasolva chii nokuti yakadarika kudhara so kana iwe wakanga uri musituation inorwadza eh, iko zvino izvi ukaita kana vana sisi vanoti vava nevana five asi havana chi murume hako then chavari situation yavakararama vari mairi inotori better pane situation yavakutsindikira yavari kuisa pavana vari kutora situation yavo kuifukidza kuvana kupfekedza vana kuti vana raramai zvandakanga ndichirarama nekuda kwekuti havasi kutenda kudzidzisika sisi endai kubasa vakaramba inda muine nharo so vakandiudza kuti indakakura pa ndikuriswa namainini vakanga vachinenetsa chaiso saka ndakatodzidza kuti munhu haatauri zvaanoda kwandiri right where are you going now wakatarira kupi chitaura kuti situation upenyu hwake wakatarira kupi uri kuenda pasi down down down saka ari kuda kutora vana vake kuti vachitorarama down level pane level yaakararama ari so guys just fight kuti upenyu hwako huve pane another new level and better level iri nani pane wakakura uri ngatiregei kufaita kuti ndinde pasi hatifaitei kuti inde pamusoro because upenyu hwatiri kurarama these days munhu wese ari kufaitira kuti aende pakanaka mm, tichikura kwanga kusingauyi kusouth africa now everyone ari kungopedza kuroorwa kana kuti apedza chikoro apedza chii zvese vanhu vese vari kungoti kusouth africa then kusouth africa wacho kuchata furi iwewe you are too late to, to think kuti oh, ah, ndoita sei pane ramangwana rangu ona nyaya yedu saka munhu nemunhu ngaafaite kuti aite ramangwana riri nani unoona nyaya kana even bhaibheri shoko ramwari rinotaura kuzvarwa kwedu kwakasiyana uye nezvipo zvedu zvakasiyana umwe akapowa chipo chei umwe akapowa chipo chei then mablessings ataka edu mablessings edu anotaurwa nebhaibheri kuti mwakapuwa chiko chokudii mwakapuwa chokudii mushani those blessings are not function alone hazvigoni kungobva kwazvinobva mablessings iwawo ongoshanda mauri hazviiti toda ndikudze ndogona kuuya nembeu ndikaisa apa ndikatora badza ndikariisa apa ndikatora mombe ndikadzisa apa kana iwewo usina kutora mombe ukadzisunga pabadza ukadhonza ukaenda kunozvara mbeu hazvishandi so everyone ane mablessings ane zvaakapiwa namwari zvaakaisa mumaoko so pfungwa dzako nekusateerera kurayirwa kana kusateerera eh, kudzidziswa kana nekusatarira kwawakabva kuti ndakamboita unoziva kana munhu akaita accident haakanganwi paakamboitira accident even achidarika hmm, apa ndakamboita accident ndakakurira kumusha ini taitoziva pane dombo ratinogara rinondowanzokava kana ndakufamba ipapo usiku ndaitoziva kuti kana tasvika apo pakona pane dombo randowanzokava usiku kana ndisina boots even maskati saka rogona ndikuvadza saka rangarira kuti chinhu chakandikuvadza for the first time handidi kupinda futi mucrossfire yacho chinhu chocho handidi kupinda futi mukukuvadzwa nechinhu chakadaro why because ndikuda kuti life yangu ive better than yaka ndakanga ndichirarama mairi saka kana ukatadza kungotarira kungoziva kuti life yandakanga ndichirarama mairi haifadzi regai ndichinje life ndirarame imwe life then izvo zvinokonzera kuti urambe uri mulife iri normal yawakanga uri regai kuti even regai ndidai so vana chaivo chaivo vanokodzero yokuti vaende kuchikoro kana iwe wakarega kuendeswa kuchikoro navabereki vako then pusha vana vaende kuchikoro vadzidze vana uvapevo future iri nani hazvina hazvina mhosva ungava murombo wakaita sei try by all means kuti vana vaende kuchikoro try by all means kuti life yawakanga uchirarama usarambe uri mukati melife iyoyo pazuva ranhasi usapinza zvevana vako mukati melife yakadaro fight kuti life yakaita ndakanga ndichirarama ini handidi kuti ndirarama uye hakuna munhu achabva kana kupi kana kupi akangoya akagara pasi akati mwana life wakungochira mahiti siya isiye tsvaga imwe life hakuna uye hapana munhu anouya nebhegi remari akauya akati o oh, mari iyi ichitanga life nyowani iri nani hazviiti mind yo mind handiti mind yo mind kana ndichiti mind yo mind chava chirungu icho mind yo mind so that your mind can mind better monzwisisa mind yako kana ikatadza kungofungawo zviri nani kungomainda zviri nani ah, ziva kuti iri padanda ndati hakuna munhu anogona kungobva from nowhere akanaka kuboosta life yako trya by all means ipo paya muchiona munhu achinzi mugame achinzi man of the match pane zvanenge atoita zviri strong 90 minutes dzese achitamba zvakasimba then vomuti man of the match chiri kupa kuti vati man of the match nyaya yekuti vati vari kuramba vachimupa vachimupa power yekuti even next time afare naiye ati ando ah, i want to do the same like zvandakamboita paprevious game iwewo kana ukati a ah, ndakachengetwa nambuya ndichienda kumombe a ah, manje ndida kumwa doro kuti ndikanganwe life yandakanga ndichirarama eh, ndoda ndikudze chokwadi you are going norway you are going down down down down now tava kuenda pachristmas usina chawatarisira chawaita gore rese the different eh, situations dzakasangana nevanhu vakawandisa but pakudona ikoko tichimuka tinomuka tichizama kufunga zvitsva zvinyowani kuti hamani then ndakadona ndiri mukati memadhaka ndakadona ndakatambudzika ndakaenda mumatambudziko akadai so let me try by all means unoziva even lockdown yakauya yeah. asi lockdown kuuya kwayo aina kuuya kuzouraya pfungwa dzevanhu yakauya kuzodestroy even mabusiness chichichi but many people theyare trying to, to, to wake up and doing something in even now zvinhu zvakaoma zvakadaro vanhu vari kufaita chiri kufaitirwa nevanhu kana vana baba vana mai chavari kufaitira vana vari kumusha vana vavanavo kuti vaitewo life iri nani pane yavakanga vari zvino ivo vana vakaenda kudoro zvino imi sisi kana mukangova munhu wokumitiswa mwana wokwadhuve wokwamoyo wokwan'uve wokwajo zin vana vese ava muri kuchinyanyisa mitupo you are not going no you are going noway nevana vese because mitupo yese yamakachengeta mumba menyu makachengeta uyu wokwadhuve ane ngozi dzokwake uyu wokwamoyo ane ngozi dzokwake uyu wokwazhovo ane ngozi dzokwake uyu ane shumba ane ngozi kwake vese vane mazimunyama memunyama akasiyana siyana anoda kuti abatsirwe newe munhu wani saka ndiudze kuti une musoro wakambodii une pfungwa dzakadii dzinokwanisa kuzotakura uremu hwemafamily 10 kana mafamily 2 kana 5 iwe uchitadza kutakura uremu hwelife yako uri umwe chete unoenda kumusha kumba ukasvika uchida unotsiura mwana wekwamoyo waunayo akakupindura zvanoda ugobva kuti mwana uyo akafanira baba vake agoti ukanzwa ukanzwa agokupindura kuti akafanira baba vake agoti mangwana everyday unenge uchikuti mwana akafanana goti uyu akafanana martin uyu akafanana simba uyu akafanana tamuka vana vechi nekuti vakasiyana sister wake up and do something now chinoitwa nemaoko uzame kuita something so that you can get better level mulife yako tinofanira kuti tidzidzisane kudzidzisana kupe tichagara tichingodzidzisana payoutube channel yedu mm, ndiyo yakanzi godwin c makumbe godwin chipinge makumbe eh, comment like subscribe share our video eh, kuitira kuti mangwana mugowana mamwe mavhidhiyo gore richitanga takakubatira zvinhu zvakawandisa saga rezvinhu zvatichasenga kudai tichiuya kwamuri tichiya tichikupai tichikupai asi kuti tikupei zvinhu izvi subscribe comment share then you can get more videos more dzidziso more fans zvese zvichauya zvakawandisa So please guys, uh, just comment, just share, uh, subscribe, uh, like. Zvese izvo zvokaenda ku YouTube, ku, ku, ku, ku, ku YouTube unorowana channel yangu. Eh, Facebook yakanzi Godwin C Chipinge, Godwin Godwin C Makumbe, eh, YouTube channel Godwin C Makumbe. Zvese um, Facebook page iriko, WhatsApp amunotoya um, mukaneta. WhatsApp kana uchida namba dzangu dziripo, pafacebook page dziripo payoutube pa unodziwana number dzangu dzinoti 0609459345 eh, ndodzidzokorora number dzangu dzinoti 0609 459345 unondiwana pawhatsapp unondifonera anytime totaura masasi ekudzidzisana masasi ekuyambirana tichionesana kuti tatase not kuti im 100 percent sometimes i can say something wrong kune vamwe vanhu kana ndogona kutaura mashoko ekuti umwe munhu andozofunga kuti uyu munhu achitaura zvinhu izvi anenge akandiona but no handina munhu wandakaona but what im trying to say is ngatishandei kuti tine pane better level iri nani kwete kuzongoti vana ukwaningi vakaromba vana ukwaningi vakaromba iwe une mukana wapiwa mbeu wogadzika pasi wopiwa badza wogadzika pasi shamwari munda uyo woti mirai mvura inayo mvura iyo nayo woti arigani povata zvese kusvika mdaka wadarika zvese please use Some ways that I can say now that I was saying that I'm saying shandisa mamwe mashoko maviri kana matatu uwatore uwese mukati maoko ako wese tichitaura kudai so takabuda mune zvakawandisa zvatiri kukona kuti zvienderana namaoko edu but we trying by all means so that we can maybe vana vedu vave nani pane masituations atakabuda kuti kana zvataura kudai tichitaura kuda pane munhu anogona kusvika kati a ah, zviri kupi iwewo but nyaya iri nyaya yekuti toda kudzidzisana tora one usiye hako five tora five usiye hako chero one zviri nani udzidzisike nyaya yangu yati budi kana makakurira palevel iyoyo yamakakurira fight kuti uinde pane level iri nani rega kurega kuita zvinhu uchiti nokuti ndakakura ndichitambura rega ndimwe doroni pamwe Kuzorodza pfungwa sisi pamakakurira ipapo muri regai kuramba muchingoitiswa vana muchimitiswa nedifferent people kana kuti murege kudii muchiti eh, ndiri kuzama kuti maybe ndikazvipira vana vangu vachazondichengeta vachazokuchengeta iwe usingavachengeti please please like comment share subscribe our youtube channel godwin c makumbe tisu tobatana pa next time tine video iri kuuya futi toda kukudzidzisai futi mamwe mashoko um, saga remashoko 1 january tinenge takabatana tinenge tichidira anonzi live part 1 tichitaura pamusoro pemusikana mukomana baba sisi mukoma bhuti tete vese vanhu ivavo tichataura nezvavo kusvikira manzwisisa zvaunenge una choda kubvunza ndakudza imo ya kufacebook kuwhatsapp yangu facebook zvese totaura muchikusheyawo mashoko enyu muchiya zvese please bye